Aw a pawn lam te pawh kan kal tho a, amaherawh chu vedio hian a zawng zawng hian ka lo cover vek ngai lo a thenkhatna chu a remchuan zawkna vang te hianin han cover vek rem lo te hi a awm ve thin a, kan chu thei ang angin lo cover kan tum anga hei vedio hi a post bu lo thin khawp mai a, ih in hriat thiamna kan ti leh ta se la, boruak chu a uama ruih tawh mai.
Aw.

ILP chu sawi loh tribal certificate pawh an nei dawn mi tih khanin engtin nge dawr kha an nei theih maw hmun reng takah khan hei chu in en fiah kan ngai ka ti ve a thlawt ka ni dawr luam an vel to na chhan pakhat pawh hi ni maw chulaiah chuan thing a veng tih ang hian khalna nei lo chu hnawt chhuak hmak hmak sela a chang. Ching a veng salute. Aw salute ching a veng. Ching a veng.
Ching a veng khawtlang khuaitu te salute.
Ini pawh kan an zong nasa khawpa dawr luah tur kha workshop tur kha.
Ahang sa ni.
Chu. Avang sa khop mai. Bu pawla.
Hriau hriau zawn ang aw. chu ai pawn a har zawk a lo awm tir aw hriau hmawr a buh bawk phut ang a ni a ni ang kha aw
chu chu a ka han hei ka han sawi tak na anga hei hi chu kan eng e kan in en fiang ai mizoram maw a hnam dang an rawn sum dawng leh ringawt zal thin hi helai chu kan in en fiang ai ni aw kan mizo puite kan in duhsak deuh loh chuan a dik chiah a dik chiah
An hming ten haw tir a ti khan. India fuh chiah lo a ni.
Fuh chiang lo maw?
Tiang deuh kha a ni aw.
A tawk phawt rawh se. Ka in ang thin rim pala. Thin rim dawn.
Bike siam lo ang a ding a in ang lawk dawn mi sang.
Mi bike te la siam leh thin rim. A taka lo tawn tawh chuan thin chu rim ve duh dauh. Aw ni e hei. Aw tiraw aw. A tawng lo tan chuan hriat thiam a harh mai thei a.
Aw. A mei erawh chu eng lo tawn tawh. A dik chiah.
In dawr luah tur ka hnam dangin changkhal daih ta che se. Aw aw.
Ala a nat dan kha maw. Ngawihte vai mai ni na ang ka khi lampang. Aw aw hei tawng bawi lo lawm se. Burma Myanmar atanga lo kal te. Eng ho te an tam lutuk a ni. A ai tawh in. Scooty in an phur kuar a tikhan thil bawr tak tak in an phur a maw eti a license an nei thei eti a scooty khan nei thei khang zawng zawng kha kan chik lo a mizo chu eh hei ai hian mizo te hi kan thik thu te hi chhiat a ngai maw eh thil hi kan tih mai mai hei Facebook leh social media sawi khuk chiam lam hi ni lo la hi kan eng nge

Sipui location hi min peh maw? Chuan hetah hian Galili.
Ui helai chhuk deuh ah hian law hma an tlan ah khan.
Lawk awk an phone lawk. Hetlai naupang ka su rep tawh helai ka kual phei hi. Kawng lo van thu tak mi pawl hi tlem in lo har ve deuh lek si a.
Motor lian lo tlan chho dawn in ka hria. Aniang a ri chu.

Thi ka rem em sa. Salo to kom na lai khai dai da ba.
Anan nor thlan. Chawl chu reserve ah chuan a awm a eh SCC te chu an bat tawh tawp a ni hi vahin ka hre fek tawh a.

Wearing lam lo chiang lo hei sanin test mek a kan a ni tizo a hei wire bung hi lo tangkai thin pawp mai tiangah chuanin a thi zel a mi direct lo chuan

chuan aw keyless in amah kha vawiina lo kal turin hun a nei chiah si lova ah in na haw thei tur angin chim ka hman remchang velah lo kal dawn ni tina tlan lo ni lo ni bawk nen vawiin chuan keini chu sah nen hian kan haw ang aw thil pakhat hian sawi duh chu

Chuvang chu nia emergency wedding a kan tih wedding pangai a a nung theih kan tih pawh khanin a tlan chho aw chho zawng a tlan khan current mi sang kha a awm zel a ni chuvang chuanin ah wedding vel a chu kal sang chuanin kan ti danglam dawn a ni pawn tlem a fel fai deuh hlek a kalna tur dik deuh hlek a inang ang ti thei ila hlauhawm kawtah hi traffic a jam a. chuan aw hei second hand bike bial te hi a tlawm tih vanga han lei tawp hi a fuhna a aina fuh lohna hi tam zawk thin a ni a thenkhat ah hi chuanin a thenkhat lo lei fuh te pawh kan awm tho ang a ih amaherawh chu a tam zawk hi chu a hnua han buai leh eng hi a tam thin khawp mai. Chuvang chuanin ih second hand bike kan lei dawn te nih chuanin an fib pawh theih hram ila ih a thang e.